Insib manuskritt ta' Desordanis fuq twaqqif tagħha. Xejn ġdid fih. Il-manuskritt jgħid ħafna li hu ġdid, jgħid ħafna li hu ġdid ehm, kif ukoll jagħti ħafna informazzjoni dwar xi aspetti li diġà konna nafuhom imma kellna ġast ehm, ġifieri ftit ftit informazzjoni. Nibdew mix-xogħol appuntu ta', ta De Soldanis. Injazzi Saverio Mifsud jgħidilna li mar il-biblioteka, il-Forfantone appuntu, u ra lil De Soldanis imħabbat bix-xogħol tal-katalogar. Eh, Mifsud jaqaf hemmhekk. Fil-manuskritt ta' De Soldanis, l-ewwel nett forsi ta' min jgħid x'inhu dan dal-manuskritt, jiġifieri De Soldanis kiteb deskrizzjoni twila mhux ħażin tal-bibjoteka, tal-oriġini u l-iżvilupp ta' din il-bibjoteka li hu kien responsabbli minnha. Dan il-manuskritt lanqas jinsab Malta, jiġifieri l-oriġinal tiegħu dan mhuwiex Malta, qiegħed fil-Biblioteka Komunali ta' Palermo. Once illi, once illi dan ġie skopert, għandna issa kopja, ġibt kopja Malta u allura sar, saret jiġifieri traskrizzjoni tiegħu u għandek materjal ta' importanza kbira f'dal-kuntest. Jixħet dawl fuq ix-xogħol ta' Desq appuntu minn dan il-lat li ftit li xejn, ftit li xejn kien magħruf. Mela, De Soldanis jidħol f'ħafna dettall f'din il-kitba tiegħu dwar xogħlu fil-katalogar tal-kollezzjoni. Isemmi l-volumi differenti ta' katalogar li għamel, isemmi s-sistema li uża fil-katalogar. Interessanti ħafna, pereżempju, kemm jirreferi għal nies illi, għadhom sal-lum meqjusa bħala awtoritajiet kbar fejn tidħol ix-xjenza tal-bibjotekonomija, ix-xjenza tal-ikkatalogar, tal-organizzazzjoni tal-kotba, nies bħal Gabiriel Naudet, pereżempju, u oħrajn, u dinha turina appuntu kemm De Soldanis kien bniedem erudit mhux biss fil-qasam tal-Malti, fil-qasam tal-folklor, fid-diversi aspetti kulturali, imma jidher illi once illi ħadha l-inkarigu, daħal bis-serjità fih, ra l-awturi l-kbar min huma, sar familjari ma' xogħolhom, mas-sistemi, u fil-fatt ħoloq sistema ta' katalogar illi għal żmienha kienet sistema, sistema tajba ħafna. Affarijiet oħra li joħorġu mill, mill, mid-deskrizzjoni tiegħu. Per eżempju, id-deskrizzjoni li jagħti De Soldanis issolvi wieħed mill-misteri kbar illi kellna dwar il-Biblioteka Nazzjonali tagħna. Fil-kollezzjoni tagħna sal-lum għad għandek għad ta' kodba

Ma stajt, jiena daka mhux ħa naqrah, lanqas iżżommu ma stajt sewwa, aħseb u agħraf kollezzjoni pubblika. U allura dejjem kien hemm dal-misteru imma jekk dina kienet bibjoteka ta' membru tal-Ordni, jekk dina kienet bibjoteka aktar tard pubblika, eh, fl-1776 saret uffiċjalment il-bibjoteka tal-Ordni, allura kif għandek dal-materjal? U dal-materjal daħal appuntu dak iż-żmien, mhux daħal mitt sena wara, il-għaliex nafu mill-katalogar eċċetera. U allura din dejjem kienet xi ħaġa li min studja il-kollezzjoni nazzjonali tagħna dejjem ħasbitu dejjem dal-misteru. Fix-xogħol tiegħu De Soldanis din jispjega. U De Soldanis jgħid isma', Detensen, illi kien il-proprjetarju ta' dil-kollezzjoni, u li ried jiftaħha għall-pubbliku, appunt, u meta ngħid pubbliku, jiġifieri membri tal-Ordni, Maltin, u nies barranin li dak iż-żmien kellek kwantità, illi kienu qegħdin Malta wkoll. Detensen ried illi fil-bibjoteka l-kotba projbiti jinżammu. Jiġifieri kotba pprojbiti xorta jkun hemm kopja tagħhom fil-bibljoteka. Issa Rica biex jagħmilha ried il-permess tas-Santa Sede, ried il-permess appuntu dak iż-żmien tal-Kongregazzjoni tas-Sant Uffizzju, Ruma. Detensen kiteb lill-Kongregazzjoni tas-Sant Uffizzju u ingħatalu l-permess illi dawn il-kotba jinżammu fil-bibljoteka. Issa, dan ma jfissirx illi l-kotba setgħu jinqraw. Għall-preservazzjoni, il-kotba jinżammu fil-bibljoteka, kif fil-fatt inżammu u għadhom hemm ħafna minnhom sal-lum. Biex persuna tmur il-bibljoteka u tara dawn il-kotba, xorta il-persuna riedet il-liċenzja li taqra l-kotba projbiti. Imma dik imbagħad kienet ħaġa oħra. Fil-fatt kien hemm sistema fejn bniedem kien japplika u jingħata, membri tal-Ordni jew Maltin, eċċetera, u jingħata din il-liċenzja. Sewwa. Imma il-fatt hu li issa nafu, issa għandna spjega minn De Soldanis innifsu dwar kif il-kollezzjoni tagħna fiha dan il-materjal ta' letteratura pprojbita illi ma kienx normali illi kieku kien jinżamm fil-bibljoteka tal-Ordni. Fiha ħafna materjal. Jiġifieri din id-deskrizzjoni li jtina De Soldanis hija għandha preġju kbir ħafna, għandha preġju kbir ħafna kemm mil-lat ta' De Soldanis, il-kontribut tiegħu bħala bibljotekarju, illi kif għadt ftit li xejn kellna, ftit truf kellna, hija importanti ħafna wkoll biex sirna nafu iktar dwar l-oriġini, l-iżvilupp, l-organizzazzjoni tal-dik li kellha tiżviluppa bħala l-Biblioteka Nazzjonali tagħna tal-lum.